Nirringrazzjakom li ġejtu għal dejjen il-konferenza. Naħseb tafu illi illum qed jintaqa' il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u fuq l-aġenda fost ħwejjeġ oħra hemm il-kwistjoni tal-Libja mal-żona Schengen. Il-ġimgħa l-oħra, bħal-lum ġimgħa, il-Viċi Prim Ministru ta' Malta, Tonio Borg, qal illi talab biex fl-aġenda tal-laqa tal-Kunsil tal-Ministri tal-lum jitqiegħed is-suġġett tal-kwistjoni mal-Libja. Malta hija milquta direttament għax Maltin huma miżmuma milli jidħlu l-Libja. U mal-ewwel wieħed jagħmel dajn l-osservazzjoni. Għandna kwistjoni mal-pajjiż ġirien tagħna l-Libja. M'aħniex f'pożizzjoni li nittrattaw direttament bħala stat mal-istat ieħor tal-Libja u rridu bilfors Din il-kwistjoni tiġi trattata għalina mill-Unjoni Ewropea li aħna nifformaw parti tagħha. Pajjiżna Tilef l-identità politika tiegħu, m'għandux iktar libertà ta' azzjoni li jaġixxi indipendentement skont l-interessi nazzjonali u jiddependi minn dak li tiddeċiedi l-Unjoni Ewropea, anki f'kwistjoni daqshekk viċin għall-poplu tagħna il-kwistjoni tad-dħul tal-Maltin fil-Libja. Qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea, Malta għalkemm xkejkna kienet solista fil-kamp internazzjonali. Tkanta bħala solista. Illum Malta saret korista, parti minn kor. Tilfet l-identità tagħha fil-kamp politiku internazzjonali, fil-kamp diplomatiku. F'din il-qagħda wassluna l-iżviluppi li kien hemm meta pajjiżna ġie mġiegħel jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, tlifna l-libertà ta' azzjoni. Wieħed jippretendi li kwistjoni bħal din, fejn hemm l-interessi tax-xogħol u ta' negozju ta' ħafna Maltin, l-Istat Malti, l-Gvern Malti jitratta direttament mal-Gvern Libjan fuq din il-kwistjoni li wara kollox mhix kwistjoni li għandha x'taqsam Malta mal-Libja imma aħna imdaħlin intortament sempliċement għaliex Għax aħna imsieħbin fl-Unjoni Ewropea, daħluna fiż-żona Schengen li tfisser l-għaqda tal-pajjiżi tal-Ewropa li ftehmu bejniethom biex ineħħu il-kontroll tal-passaporti u l-kontroll tad-dwana għaċ-ċittadini tagħhom, imma li tfisser illi minn meta pajjiż tax-Schengen jiddeċiedi illi ċittadini ta' pajjiżi oħra ma jistgħux jidħlu f'dak il-pajjiż, ma jistgħux jidħlu fl-ebda pajjiż ta' Schengen. U allura ġara illi Dak li l-Iżvizzera iddeċediet li ma tħallix il-Libjani, dak japplika wkoll għal Malta u l-istess Libjani li huma miżmuma li jidħlu l-Iżvizzera ma jistgħux jidħlu fil-Port ta' Schengen inkluż Malta u b'hekk dħalna aħna fil-kwistjoni. Dan jurina kemm mhux fl-interess tagħna ta' pajjiżna, fl-interess nazzjonali, li pajjiżna jkun imsieħeb fi ftehim ta' xorta ta' Schengen u fi ftehim ta' l-Unjoni Ewropea. Schengen huwa konsegwenzjali tal-Unjoni Ewropea kemm hemm pajjiżi fix-Schengen li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin f'dis-sitwazzjoni assurda li pajjiżna, Malta, li sa erbat ijiem ilu meta kien hemm is-sanzjonijiet kontra l-Libja tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa, Malta kien pajjiż fl-Ewropa fejn il-Libjani setgħu jiġu Malta u l-Maltin imorru l-Libjani l-Libja kuljum bil-vapur, mijiet li kienu jiġi kuljum bil-vapur. Illum, dawk li jagħmlu n-nazzjoni il-sanzjonijiet kontra l-Libja, l-Ingliżi u l-Amerikani jistgħu jidħlu liberament fil-Libja għax mhumiex fix-Schengen. U Malta, il-Maltin, li konna tant u aħna tant viċin il-Libjani, ma nistgħux nidħlu fil-Libja. Ara f'liema sitwazzjoni assurda ġabuna bil-politika li għażlu għal pajjiżna li proprja huwa newtrali, indipendenti u ħieles u m'għandux ikun imxekkel minn deċiżjonijiet li jieħu ħaddieħor. Issa din twassalna għal kwistjoni prinċipali ta' din il-laqgħa tal-lum li hija l-kwistjoni tan-newtralità ta' pajjiżna. Din hija kwistjoni mhux biss fundamentali għal pajjiżna imma wkoll topika tal-mument għaliex għax ambaxxatur ta' pajjiż ħabib ta' Malta Deherlu li għandu hu jiddomanda għaliex pajjiżna għandu jkun newtrali fis-sitwazzjoni tal-lum. Qed jikkontesta il-validità ta' din id-deċiżjoni li l-poplu Malti ħa Tlettax-il sena ilu, jiġifieri fil-1987, fi Frar ta' 1987, meta daħħalna fil-Kostituzzjoni l-provediment, jiġifieri fl-ewwel artiklu, fis-subartiklu tlieta tal-ewwel artiklu tal-Kostituzzjoni li jgħid, Malta hija Stat newtrali. li taħdem attivament għal paċi, għal sigurtà u għal progress soċjali fost il-ġnus billi tħaddem politika ta' non allineament u tirrofta li tieħu sehem f'xi alleanzi militari. Kull kelma hija importanti. Dan li hemm fil-Kostituzzjoni huwa kelma b'kelma. virgora virgora ta' dak li kien negozjat bej il-Gvern Malti tan-1980, Gvern Laburista, u l-Gvern Taljan, kelma b'kelma, u li ġi reġistrat fil-Security Council tal-United Nations u notifikat lill pajjiżi kollha tal-United Nations. tal-Provvediment dwar in-Newtralità u n-Non-Allineament ta' Malta fin-19 u mbagħad Frar tan-1987 daħlet dal-provvediment li kien beda jiġi applikat min-1980 mill-ftehim li sar mal-Italja, daħal kelma b'kelma fil-Kostituzzjoni. bin-negozjati li saru bejn il-Gvern Laburista u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Issa qabel ma nkompli nixtieq nirrimarka illi dawk kollha jirri jgħidu illi il-kwistjoni tan-newtralità Daħlet fil-Kostituzzjoni għaliex l-oppożizzjoni aċċettata biex issalva d-demokrazija ikunu qegħdin jgħidu ħrafa kbira. Dikinar il-Gvern Laburista lab il-poter Ir-riskji għall-poter, kif fil-fatt ġara wara tliet xhur, biex jassigura li l-politika barranija ta' pajjiżna tkun politika ta' newtralità u non-allenament. Lagħab il-poter Kien lest, tant kien jemmen fin-newtralità u n-non-allineament, li lagħab il-poter. Il-partit, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, ċediet u rmiet il-politika barranija tagħha, li kienet politika favur il-Punent, allineata mal-Punent, Rmietha għall-poter. Mela kwistjoni fin-nofs kien hemm biss il-poter. Il-gvern lab il-poter biex jassigura l-politika barranija, l-oppożizzjoni rmiet il-politika barranija tagħha għall-poter biex terbaħ il-poter. U fil-fatt hekk ġara. Mela l-istorja turina illi tħallas il-prezz imħallas għal politika barranija ta' neutralità u non-allenament hija il-poter. U dejn hija lezzjoni kbira li kull min għexhom dawk iż-żminijiet għandu ma jinsiha qatt. illi biex aħna assigurajna l-poplu Malti politika barranija ta' neutralità noranjament il-gvern tal-ġurnata rema l-poter bi żgur tanti kbira din il-kwistjoni tant huwa kbir dan l-ikkwist għal pajjiżna jiswa iktar mill-poter tal-mument. Issa, kif taraw dan huwa tal-provvediment ibbażat fuq neutralità attiva u non-aljenament. Illum jgħidulek m'għadux iż-żmien li huwa rilevanti għan-non-aljenament. Għaliex? Għaliex fin-1987 u fl-1980s kien hemm żewġ poteri kbar, potenzi kbar, il-Punent u l-Lvant. Illum il-Lvant m'għadux jgħidu potenza kbira, kemm se jkun kbir għada ma nafux, ikbar mill-Punent, imma hekk jgħidu u allura m'hemmx iktar kwistjoni ta' mhux allineament. Din hija ħraf oħra. Għaliex? Għax meta int tgħid ma tkunx allineat, ma tfissirx li ma tkunx allineat jew ma naħa jew moħra biss, imma ma ebda naħa ma tkunx allineat. U anki jekk ikun hemm naħa waħda, inti trid tiddeċiedi jekk Fil-fatt għandikx tallinea ruħek ma' dik in-naħa. Aħseb wara meta hemm ħafna naħat, illum hemm ħafna naħat, tant li jgħidu multipolar world. M'għadhiex iktar żewġ poli imma iktar minn żewġ poli fid-dinja. In-non aljenament tagħna huwa li aħna għandna nibqgħu imbegħdin mhux marbutin Ma ebda pol, ma ebda forza fid-dinja biex inżommu l-indipendenza ta' azzjoni li nkunu ħielsa fl-azzjoni li nistgħu nieħdu għal pajjiżna, għall-poplu tagħna. U allura, il-fatt li ma hawnx iktar żewġ potenzi ma jfissirx li n-non allineament għadu m'għadux applikabbli. Huwa applikabbli. U min jgħid li m'għandniex nagħtu każ iktar tal-provvediment kostituzzjonali għaliex tbiddlet id-dinja jkun qiegħed Jinganna għaliex ma jridx li pajjiżna l-politika ta' newtralità u qed iġib l-iskuża tal-fatt li l-Lvant m'għadux potenzja li jħabbatha fil-kobor u s-saħħa tagħha tiegħu daqs il-Punent. Issa niġu għal kwistjoni tal-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea u kif tinċidi kif tagħmel impatt fuq din kwistjoni. Intom tafu illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa biex ikollha common foreign policy, politika komuni barranija. politika barranija komuni għal pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Mela pajjiżna sakemm jibqa' msieħeb fl-Unjoni Ewropea irid isegwi l-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea. Sa intom tirrealizzaw li l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhix politika ta' neutralità u non-allineament. Mela il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhijiex il-politika ta' pajjiżna li hija politika ta' neutralità u non-allineament. Mela l-politika barranija ta' pajjiżna ma taqbilx mal-politika tal-Unjoni Ewropea u jekk irridu nkunu fidili għall-politika tal-pajjiżna, politika barranija, ma nistgħux naderixxu għall-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea għax mhumiex l-istess. Mhux qed ngħid li mill-aħjar, il-fatt biss li mhumiex l-istess. Jiena ngħid li l-aħjar tagħna imma apparti dil-kwistjoni, anke jekk ikun kienet agħar, mhumiex l-istess. Kulħadd jirrealizza jekk wieħed jaċċetta li l-politika tal-Unjoni Ewropea barranija mhix ta' newtralità, allura mhix il-politika ta' Malta. U politika ta' Malta m'għandhiex taqsam mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Mela aħna ma nistgħux naderixxu għal politika komuni tal-Unjoni Ewropea. Issa, intom tafu wkoll li l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa biex ikollha Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħha bisem differenti, Baroness Ashton, Lady Ashton, eh, eh, l-Ingliża li ħaġa kif inħatret, u din se titkellem għan-nom ta' 27 membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Mela din il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Politika tal-Unjoni Ewropea qed jitkellem qed titkellem għan-nom Malta, qed titkellem favur il-politika tal-Unjoni Ewropea li mhix politika ta' neutralità u qiegħda tikkomprometti lil Malta allura. mal-pajjiżi l-oħra tad-dinja, għax il-pajjiżi l-oħra tad-dinja li titkellem magħhom għan-nom tal-Unjoni Ewropea tkun qegħdin dawn il-pajjiżi jagħrfu li Malta qiegħda tieħu sehem fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea li mhijiex il-politika proprja ta' pajjiżna. L-Unjoni Ewropea u Lady Ashton, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, qegħdin jikkompromettu il-politika barranija ta' neutralità u non allenament ta' Malta. Is-sintom ta' fuq ukoll illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa f'potenza militari. M'hemmx kwistjoni fuq hekk. Kemm fit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll dak kollu li żviluppa fl-Unjoni Ewropea matul l-aħħar snin, juru li l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa f'potenza militari. U skont it-Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħħ issa, Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jrid jagħti għajnuna anki militari lill-pajjiż li jieħu f'każ ta' bżonn f'ċerti ċirkostanzi. Mela din hija sitwazzjoni ta' alleanza militari. L-Unjoni Ewropea żviluppat jew qed tiżviluppa f'alleanza militari. Din hija xi ħaġa li tmur direttament kontra dak li għandna miktub fil-Kostituzzjoni tagħna. Fejn hemm ċaru tond li n-newtralità tagħna hija mhux biss li naħdmu attivament tal-paċi, imma li nirroftaw li nieħdu sehem f'alleanzi militari. u allura qegħdin immorru direttament kontra dak li għandna fil-Kostituzzjoni tagħna. Issa nfakkarkom illi l-Kostituzzjoni tagħna kif bdejt ngħidilkom li saret dan il-provvediment daħal il-Kostituzzjoni fi frar tal-1997, dan għadda dal-vot ta'

Membri tal-Parlament illum jinsew dawn il-fatti u jirrinunzjaw għad-dmir li jiddefendu dak li hemm fil-Kostituzzjoni tagħna illi pajjiżna ma jistax jimxi b'politika barranija li mhix ta' newtralità u nonallineament u ma jistax jieħu sehem f'alleanza militari. U jien nistaqsi Il-membri kollha li għandna fil-Parlament, ħadd minnhom ma tiġih il-kuxjenza u jistaqsi jekk il-politika barranija ta' Malta llum m'għadhiex konformi ma' dak li niddikjaraw fil-Kostituzzjoni tagħna. U għaliex qed ngħid dan? Għaliex il-bieraħ kien hemm intervista tal-kmandant tal-Forzi għal Malti ta' Malta. fil-gazzetta bl-Ingliż. U da qed jiftaħar. Bissem illi l-armata, il-forzi armata ta' Malta qed jieħdu fil-missjoni militari tal-Partnership for Peace tan-NATO. u missjoni militari tal-Unjoni Ewropea fis-Somalja. U jgħid illi ilhom minn 1986 minn 1996 uffiċjali tal-Armata Maltija jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Partnership for Peace tan-NATO ġewwa Brussell, hekk jgħid, tan-NATO ġewwa Brussell. U uffiċjali Maltin li qed jieħdu sehem fil-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea li hemm fis-Somalia, fil-ċentru li hemm Londra għall-operazzjoni fis-Somalia u fuq vapuri militari barranin fl-ibħra tas-Somalja biex il-furbani, il-pirati, jikkontrollaw il-pirati tas-Somalja u jittrejnjaw lill-armata tas-Somalja. Il-missjoni tal-Unjoni Ewropea, il-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea. U jiena nistaqsi, qatt fil-Parlament xi ħadd iddiskuta jekk pajjiżna u x'fl-interess tiegħu li niċċappsu ma' dawn il-missjonijiet militari. U din ma niskantax allura li erbat ijiem ilu, l-Ambaxxatur Amerikan kellu l-ardir u jissuġġerixxi li pajjiżna jieħu sehem fil-missjoni tan-NATO ġo l-Afganistan għal missjoni ċivili biex nalmu l-bdiewa il-bidja fl-Afganistan u biex nalmuhom kif imexxu l-pajjiż l-amministrazzjoni. Mela issuġġerixxa illi pajjiżna jieħu sehem fil-missjoni militari tan-NATO ġewwa l-Afganistan għal skopijiet ċivili qalu imma dejjem missjoni tan-NATO. U dan ifisser li ma jiġna fajnej id-dinja, fajnej id-dinja kollha li ma tħares b'simpatija lej la lej il-missjonijiet militari tal-Unjoni Ewropea. U laqqas il-missjoni militari tan-NATO huma fejn huma kemm f'Kosovo, kemm Somalia, kemm f'Afganistan, ikunu fejn ikunu. L-għajnejn tad-dinja li ma jħarrux ma jħarsux b'simpatija lejn dawn il-missjonijiet, iħarsu mbagħad jaraw f'Malta li aħna parti minn dawn il-missjonijiet militari. Niċċappsu magħhom. Niċċappsu magħhom u jġrilna dak li ġralna fis-Schengen, l-istess li qed jiġrilna fiż-żona Schengen. li aħna niġu identifikati mal-pajjiżi l-oħra ta' dan il-ftehim ta' Schengen, tan-NATO, tal-Partnership for Peace. U allura niġu li pajjiżna se nsiru kalamita tal-attentati terroristiċi kif inhuma wkoll l-Amerika, l-Ingilterra, Franza, l-Ġermanja u l-pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea li huma għaddejjin minn tensjoni u biża' kontinwa ta' attakki terroristi, possibilità ta' attakki terroristiċi. Imħabba l-politika barranija tagħhom. Meta aħna Ma se ngawdu xejn, se nbatu ħafna jekk aħna niċċappsu ma' din il-politika. Issa aħna nħossu illi il-poplu Malta għandu jiftaħ għajneħ qabel ikun tard wisq. Dil kwistjoni tal-Libja imissa tiftilna għajnejna. kemm huwa kontra l-interessi tagħna li nkunu msieħbin f'għaqdiet fejn konna nagħmlu dak li tiddeċidi l-għada, mhux aħna. U jiddeċidu bil-maġġoranza x'kieku dawn l-għaqdiet Id-deċiżjonijiet joħduhom kollha bil-kunsens ta' kulħadd kieku m'hemmx periklu għax Malta ma tagħtix il-kunsens, id-deċiżjoni ma tittieħidx sa Malta ma tagħtix il-kunsens u allura m'hemmx periklu. Imma meta l-kunsens. diet jiġu deċiżi bil-maġġoranza da jfisser li Malta sipruħa iktar minn okkażjoni waħda f'minoranza u jkollha toqgħod għal dak li tiddeċiedi l-maġġoranza kontra l-interessi ta' pajjiżna. U allura hemm bżonn li llum qabel għada nirrealizzaw li jekk pajjiżna jrid ikompli verament ikun indipendenti u ħieles fl-azzjonijiet li nagħżlu li nieħdu fl-interessi tal-poplu tagħna, irridu ninfatmu minn dawn l-għaqdiet, minn Schengen, mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, mill-Partnership for Peace, min-NATO, minn kulħadd, u nerġgħu għal li konna qabel li niddeċiedu kif jaqbel lilna, kif jaqbel fl-interessi tal-poplu tagħna u kif inħossu li huwa ġust wara kollox. Għax aħna wara kollox m'għandniex għalfej aħna nieħdu sem iktar fil-kwistjonijiet ta' ħaddieħor. Għanna biżżejjed kwistjonijiet interni tagħna, nieħdu ħsieb u m'għandniex għalfejn. Nieħdu ħsieb li ndaħħlu l-kwistjoni ta' ħaddieħor, issa nieħdu l-kwistjoni sempliċi tal-armata tagħna. L-armata tagħna għandha l-fej tinħela li tmur f'missjonijiet barranin anke jekk ikunu individwi wieħed u tnejn, m'għandniex bil-fżejjed xogħla u Malta x'namlu. U fiex niddedikaw l-isforzi umani kollha, tat-talenti umani kollha li għandna, għandna għalfejn naħluhom barra f'pajjiżi oħra. U allura fl-interess tagħna, anki jekk mhux għax nemnu f'dil politika, ma fl-interess min-naħa ta' prattiċità, m'għandniex għalfejn aħna nidħlu f'dawn il-kwistjonijiet u f'missjonijiet barranin li ma għamlu l-ebda ġid imma jesponuna għad-deni u li jċappsuna intortament fejn aħna ma għandniex interess dirett. Ħassejna li għandna fil-fatt f'dan l-istand din id-dikjarazzjoni llum ħalli nappellaw għall-poplu biex jifhem issa li hemm din il-kwistjoni mal-Libja illi għandna inbiddlu t-triq li qegħdin fiha għaliex Progressivament qegħdin nidħlu iktar f'morsa qed nitilfu l-libertà kollha li kellna ta' azzjoni. Hemm xi domandi jekk jogħġobkom? Forsi punt ta' kjarifika aktar minn kollox. Meta qed tgħid irridu ninfatmu minn dawn l-għaqdiet l-UE, il-Partnership for Peace, il-NATO, qed tgħid jiġifieri li Malta għandha toħroġ minn dawn minn dawn is-sħubija li għandna fl-Unjoni Ewropea fin-NATO fil-Iva. Malta għandha toħroġ ħalli terġa' tkun indipendenti, ħielsa u tista' verament timxi bil-vokazzjoni tagħha ta' stat newtrali li jaħdem attivament għall-paċi, sigurtà u progress soċjali fost il-ġnus kollha, mhux dawk li jħarsu biss lejn il-Punent, fost il-ġnus kollha tad-dinja. hekk jaqblilna. M'għandniex assolutament ebda rep. Ara taħsbu li hemm xi raġuni finanzjarja li għandha ġalna aħna nieħdu sehem f'dawn l-aqdiet. Finanzjarjament, meta nagħmlu l-cost benefit analysis, Cost benefit analysis insibu li qed nirruftaw, qed imorru minn taħt, mhux qed niggwadanjaw. Biżgħet ngħidilkom. Daqs biex nieħdu bħal eżempju, per eżempju, kemm jiftaħru li ġejjin il-biljuni ta' euro f'kull sena mill-Unjoni Ewropea? Ara xi ħadd jgħid lill-poplu Malti li skont l-estimi tal-Gvern stess, din is-sena l-poplu Malti jrid iħallas lill-Unjoni Ewropea 66 miljun u 500 elf ewro, 66 million 500 thousand euro, fl-estimi tal-Gvern dawn. Li tfisser li fuq popolazzjoni ta' 300,000 ruħ, kull wieħed qed jissussidja l-Unjoni Ewropea dawn li jgħidulna naqtgħu s-sussidji. 221 ewro kull Malti u Maltija. Sussidju lill-Unjoni Ewropea dis-sena. Fl-ewwel seba' snin tal-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' dis-sena, meta ngħoddu l-ammonti kollha li jirriżultaw mill-istatistika tal-Gvern, jiġifieri mill-estimi tal-Gvern, insibu li Malta se tkun ħallset lill-Unjoni Ewropea 376 miljun, 376 miljun. Seba' snin. Jiġifieri, issa dan huwa kontribuzzjoni diretta mhux l-ispejjeż enormi li rridu nagħmlu biex inżommu ruħna akora ta' dak li trid l-Unjoni Ewropea. li huma ħafna iktar milli nirċievu mill-Unjoni Ewropea. Meta nagħmlu l-cost benefit analysis insibu li ma jaqblinniex. Laqqas li nieħdu sehem finanzjarjament f'dawn l-qdiet. Apparti politikament u oġġettivament, etikament.

Politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhix politika ta' newtralità u non-alignment, dik hawn paċifiku ħadd ma jikkontestha. Politika ta' Malta hija politika ta' newtralità u non-alignment mela ma għandhiex x'taqsam il-politika ta' Malta mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Huma ħwejjeġ differenti. Mela allura Malta propja, propja u raġonevolment ma tistax tieħu sehem fil-politika barranija li biex il-politika ta' neutralità l-alleament. Dan huma ħwejjeġ sempliċi li jrimhom kulħadd. Ma jifmuhomx il-politiċi tagħna, il-membri tal-parlament tagħna li jaqdu jivvutaw favur Mingħajr lanqas inkunu qed jirrealizzaw il-konsegwenzi, bħalma ivvutaw favur ix-Schengen u ma rrealizzaw x'inhuma l-konsegwenzi, illum qegħdin inbatuhom il-konsegwenzi. U hekk ukoll tal-politika barranija. Issa jekk hux aħjar jew le l-politika dik għandna diskussjoni oħra nagħmluha m'hemmx diffikultà biex nagħmluha. Imma li huma differenti dak ħadd ma jista' jinnega. U dak xi waslek biex tibża' li Malta semmet ma tista' tkun kalamita l-attakki terroristiċi. Xi waslek sens pajjiż oħra kbar kbar Malta li sejra forsi mhux daqshekk Xi waslek biex tibża' li jista' tkun hemm attakk terroristiku f'Malta? Mhux bil-fors, jekk jekk jekk Ħaddieħor jara lil Malta parti mill-Ingilterra, minn Franza, mill-Ġermanja, għaliex għandu jiddistingwi u ġo Ġermanja u ġo l-Ingilterra jagħmel attakk terroristiku u hawnhekk ma jagħmilx attakk terroristiku għaliex? Jekk hawn pereżempju biċċa tal-gwerra Amerikana fil-polt tagħna, għaliex fejdim jagħmlu sabotaġġ u jippruvaw jittorpedinawha fil-port tagħna le? Mhux bilfors. Se jaqblilhom jagħmluhom da. Għalfejn aħna nesponu ruħna għal dan l-affar, dan l-riski? Mill-kuntatti li għandek fil-Libja, żewġ punti. L-ewwel qed tarax li bħalissa f'liema livell jinsabu relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja. U t-tieni ħaġa jekk intix infurmat dwar iż-żjara tal-Mexxej Libjani x'se timmaterjalizza jew le. Propju ġie suppost ix-xahar tiegħek. Le, nieħdu t-tieni domanda. T-tieni domanda faċli tirrispondi għaliha. Sakemm tibqa' l-kwistjoni ta' xejn ġejja tista' ssir. Għaliex id-deċiżjoni li taħadu ta' Schengen timpedixxi li l-Libjani jiġu hawn Malta. Ara x'liema assurdità qegħdin li min jidħol hawn Malta jiddeċiedi ħaddieħor mhux aħna. X'inhu ma' relazzjonijiet ta' Malta u Libja? Qabel nista' ngħidilkom li meta id-dinja kollha ma kienx tagħmel kuntatt mal-Libja, l-Libjani kienu jibatulna executive ġen biex immorru hemm u niddiskutu fin-najtin jiġifieri meta kien hemm is-sanctions. Illum bil-maqlub laqas iqas nistgħu nitlu l-Libja l-Malta, ara f'liema sitwazzjoni qegħdin, għax aħna skjavi tal-Unjoni Ewropea ta' Schengen. Dan mhux għal-Libjani, Apparti ġifieri li aħna m'għandniex għalfejn konna kwistjoni Eh, dana, eh, il-Maltin qed nitilfu, aħna qed nitilfu, il-negozju, il-turizmu, il-xogħol. kollox huwa marbut mal-indipendenza u l-ħelsien tagħna. Din qed irriżmu li huma barbutin man-newtralità. Ħan nagħtikom eżempju ta' kif kollox u marbut magħha. Nieħdu l-kwistjoni li tal-mument it-tariffi tad-dawl l-ilma, iż-żieda fit-tariffi tad-dawl l-ilma. Dawn olow bil-mod esaġerat għax il-Gvern imġiel mill-Unjoni Ewropea ikollu bil-fors jirtira dak l-element ta' sussidju li jagħti għas-servizzi essenzjali tad-dawl u l-ilma, għax l-Unjoni Ewropea ma tridx li s-servizzi essenzjali mogħtija lill-poplu jiġi megħjuna b'dal-mod mill-gvern indirettament. Dik it-teorija tagħha. Tinsa l-Unjoni Ewropea li s-sussidji li jagħti l-gvern ikun qed iħallashom il-poplu bit-taxxi tiegħu. Issa jekk il-Gvern jirtira s-sussidju, imissu jnaqqas it-taxxa. Jekk hu, pereżempju, se mhux se jkompli jagħti 10 miljuni sussidju lill-Gvern għad-dawl u l-ilma, imissu jirtira 10 miljuni mit-taxxi li jħallas il-poplu, għax issa l-poplu se jħallas direttament dawk l-10 miljuni. Mhux qed jagħmel hekk il-Gvern? Qed jirtira l-għaxar miljuni sussidju jew kemm jagħti sussidju. Iħalli t-taxxi l-istess u l-poplu jrid iħallas. Ninsew illi s-sussidji tal-servizzi essenzjali huma strument ħalli l-Istat jissupplimenta, jikkumplimenta il-pagi u s-salarji tkun tan-nies. Għax kieku, kieku jrid jgħolli l-pagi u s-salarji biex jagħmel tajjeb għal prezzijiet ogħla, għat-tariffi ogħla tad-dawl u l-ilma. Mela hija forma ta' taxxazzjoni. ta' miżura soċjali kif tgħin ċerti setturi tas-soċjetà li l-iktar għandhom bżonn. Dawk huma s-sussidji li qed iħallashom il-poplu mit-taxxi, mhux il-gvern. Il-poplu jħallashom għax il-gvern mit-taxxi jiġbor mill-poplu jħallas is-sussidju. Hija gvern, hija strument soċjali kif inti tmexxi l-pajjiż billi tgħin ċerti setturi tas-soċjetà li l-iktar għandhom bżonn billi twiżinhom fil-prezzijiet li jħallsu tal-servizzi essenzjali. Qed jitħallsu s-sussidji mit-taxxi li jħallas il-poplu mhux mill-gvern. Imma t-teorija tal-Unjoni Ewropea hija li l-istat ma jistax m'għandux jagħti sussidju ħalli s-setturi li iktar fil-bżonn jiġu mejjuna b'dil manjera. X'importa l-Unjoni Ewropea? mill-ħtiġijiet soċjali tal-poplu. Importa jiex, teorija l-importanti tas-suq ħieres, tal-kompetizzjoni ħirsa, dik kollox. U naslu f'di situazzjoni li għan. Issa jkonna nipprotestaw. Umbat eh, sabiħa jadi. Meta il-poplu jipprotesta għal di situazzjoni, jajru li qed jagħmel ħsara l-poplu, jinsaw illi waħda mir-raġunijiet kontra Iż-żieda fid-dawl u l-ilma hija li se jikkaġuna anki l-qagħda se ċerti intrapriżi ma jifilħux għal dal-pi. Allora qed jgħajru lil min se jipprotesta bħala se jikkaġuna disturb fil-pajjiż meta l-pajjiż qed jiġġieled kontra l-qgħad. Meta dawn il-miżuri se jġibu l-qgħad Billi jagħmluha diffiċli għal l-intrapriżi li jkomplu mixin. Ara kemm irridu il-wintom tal-medja kemm importanti li l-affarijiet tifluhom, tanalizzawhom, tomoduhom u mhux taċċettaw dak kollha li tisimgħu. Xaġa oħra. Nixtieq nirringrazzjakom nerġa'. U nispera m'għandhom mhux ma nerġgħu nintaqgħu.